לאמיר קודם זען אז אונזערע קינדער זאלן אויפוואקסן געזונט, זאלן נישט דארפן זיך שלעפן, נישט דארפן קיין ארגענעזעישאנס, מען וועט נישט דארפן גיסן קיין בליי, מען וועט נישט מאכן קיין ליווינג אויף דיך, דו דארפסט דיך מבטל זיין צום אייבערשטן, ס'איז א שווערע זאך, און לעב מיט די ווייב, לעב מיט די ווייב, לעב מיט די ווייב, פרעה זאגט, ס'דא אזא אויסדריק ביי מענטשן, ער איז א הימל איד! ער איז א הימל איד! דו האסט ליב די סארט אידן? די סארט אידן, די בטלנים, א הימל איד! אויב די גלעזער שטייט צו גראד אויפן פנים קענסטו זאגן, א הימל איד! א הימל איד! א הימל איד! האט עפעס א צווייג אויף די גלעזער, א הימל איד! ער איז א הימל איד! מאך אים נישט אוועק, ער איז א הימל איד! מוהרא ש זאגט ווער איז א הימל איד? חזל זאגן פארוואס הייסט הימל שמים? אש און מים, אש און מים קענען נישט זיין צוזאמען, וואסער לעשט אויס פייער, פייער טריקנט אויס וואסער, דאס קען נישט זיין צוזאמען, האט דער אייבערשטער געזאגט ס'זאל ווערן פייער, ס'איז געבליבן שמים. סאו אזא מענטש, איך בין פייער, מיין ווייב איז וואסער, מיין ווייב איז פייער, איך בין וואסער, פונקט א פארקערטע נאטור פון מיר, פונקט א פארדרייטע קאפ, איך זאג דיר, אזוי פארדרייט צו זיין, דאס איז, איך זאג דיר, ס'איז פונקט פארקערט ווי מ'דארף טראכטן, א גוטע זאך איז ביי איר א שלעכטע זאך, א שלעכטע זאך איז ביי איר א גוטע זאך, און איך קען מיט איר לעבן, איך בין א הימל איד, איך בין א הימל איד, אפילו די גלעזער שטייט נאר גראד. כ'בין א הימל איד, איך לעב, איך לעב שיין בשלום. יא אבער וויפיל מאל האט ער געבעטן אז די טיש, ווייסט איך מיין דאס שטערט מיך שבת איך קום אהיים און אז די טישטוך איז אזוי, מאך עס אזוי. איז עס מאכן עס נאכאמאל פארגעסן, נאכאמאל פארגעסן. איך האב דאס געבעטן אזוי סאך מאל אז נו די די סארט חלה קויף, נישט פון די קאמפאני, אוי ט'חו קויף צו די פארקערטע וואס וואס אדער פארגעסן אדער בדווקא פארקערט. יעצט איז מיר פיין. ס'מיר גוט, ס'מיר גוט. און איך קום אהיים, ס'איז ניטאמאל דא קיין פיש, נישט וואס אהיימצוברענגען, ווי בלאז. ס'מיר גוט. כ'רוף אן, כ'גיי נאכאמאל אין בעדרום, אין שלאף-שטוב פרעגן ווער ס'קומען צו קידוש, ווער ס'קומען מאכן די סעודה. כ'וועל מיך זייער פרייען אז דו וועסט ארויסקומען פון בעט, אפשר דאך. נאו ריספאנד, קיינער ענטפערט נישט. אקעי. כ'וועל צוריק גיין אין דיינינג רום, כ'וועל אפשר זאגן זכור את יום השבת לקדשו. זאג א שטיקל זוהר, סתם אזוי קומסטו שוין צו זאגן ווייל די קינדער זענען הונגעריג, מ'דארף שוין גיין שנעל. זאג א מין שטיקל זכור את יום השבת לקדשו. אריינגיין נאכאמאל. אונז קען מיר מאכן די סעודה? אפשר דאך. כ'וועל מיך זייער פריין. איים סארי. בעט דיך איבער.

גייט ער פילן זיכערקייט. אויב איז ער שוין צעבראכן און דער טעראפיסט האט זיך עס געהייסן טון, דעמאלסט טו עס. דעמאלסט טו עס. צאל נאכאמאל צוויי הונדערט דאלער פאר די טעראפיסט דיך נאכאמאל זאגן האלטס דיין קינד אז דיין קינד זאל זיין זיכער. כ'ווייס נישט אויב די עלטערן קריגן זיך נישט דארף מען עס נישט טון. כ'מיין, קענסט האלטס דיין קינד אויב דו ווילסט. אבער ס'איז שוין א מנהג המקום. ס'איז דא מענטשן וואס בענטשן פרייטאג צונאכטס די קינדער. ס'איז דא דאס בענטשן אויף די קאפ, דאס בענטשן מיט די הענט, דאס איז עטס אלעס אליינס, נישט דא קיין מנהג אין ברסלב אויף דעם, נישט סתם גיין זאגן וואס דער ישיבה געמיינט מרמז צו זיין מ'זאל עס יא טון אדער נישט טון, דאס איז עטס אליינס וויאזוי מ'פירט זיך בעק, אבער דאס גייט נישט געבן קיין זיכערקייט, קען זיין בשעת די צוויי סעקונדעס די כאפסט אים אן וועט ער שפירן ער האט עפעס אין לעבן, אבער די רגע וועסט אים אפלאזן איז ווייטער א פארלוירענע א פארלוירענע נשמה ווייל דו האסט דיך געקריגט מיט דיין ווייב, ווייל דו האסט דיך געקריגט מיט דיין ווייב ווייל דו האסט געוואלט איך גיי נישט סאפערן. איך גיי נישט סאפערן, איך גיי נישט סאפערן, איך גיי נישט ליידן. דו גייסט נישט ליידן? מען קען נישט אוועק לויפן פונעם אייבערשטן. מען קען נישט אוועק לויפן פונעם אייבערשטן. ליידן ליידט מען. דו קענסט נאר מאכן אז די אייבערשטער, נעמסט אריין אייבערשטער און דרייבסט אן טראכטן, ס'איז נישט ליידן, איך קום אפ מיט דעם, ס'וועט נאך ווערן בעסער באלד, ס'וועט נאך זיין גוט, ס'איז גוט, ברוך השם איך בין געזונט, מען הייבט אן צו פאוקעסן, הייב אן צו קוקן אויף זאכן וואס דו האסט יא גוט.